Amen. Zuŋɔ dabisili ŋɔ ti piligirila 2026 alahiri ŋɔ ka m bɔri ni ti n daa pinya ni eh, New Year dala ni ti yɛn kpuɣila ti ni wum shɛli maa n doli li yini yini n kpɛ puuni nyɛ ti Duuma Naawuni ni yɛn sɔŋ ti shɛm. Dizuɣu New Year dali maa ti daa yɛla ni bɔnnim ni bɔnnim ka nir ni tooi niŋ ka di tahi nasara dibo na n zaŋ to yuun palli ŋɔ puuni di zuɣu zuŋɔ dabisili ŋɔ ti bɔ ni ti lihi nyɛ nyɛ soli wula ka n lee yɛn doli n chɛ ka n ʒi nyɛbu ka di yi zahara n doya how do i develop a clear vision how do i develop a clear vision ti yi tɔɣisi ka yɛn ni ti yɛn di nasara 2026 di kpala talahi ni ti nya ninvuɣu shɛba ban mali ʒii nyabu ni ti nya ninvuɣu shɛba ban ni tooi mali n ŋɔ ka m bɔri ni na ti tamla Naa Tumtuma 2026 wul sochibisi dinnim ka n lee yɛn doli ka di tooi niŋ viɛnyɛliŋga n zaŋ ti ma. Di ŋmanila zuŋɔ silimiin wumdiba maa dii kani bɔŋɔ n di malila dahima ni di n sɔŋ ba biɛla biɛla. dama ti ni piligi di zuɣu ʒii nyɛbu di gba talahi pam tira karim tuduma naawuni kundi ka di yɛli ti naa nabi tali ni ka lo shɛli polo ʒii nyɛbu ni ka lo shɛli polo ni niriba maa ni bi baɣa ka shɛli ni yina teera bɛ ka 2026 ti bi bɔri ni ti bɛ kamani ti baɣa ka shɛli ni Ti bɔn ti nyɛla ninvuɣ shɛba ban shiri wuhi ni ti bahi bɛ binshɛɣukam zaa din niŋdi ti biɛhigu puuni, din niŋdi ti dundɔŋ puuni, din niŋdi ti tuma shee, din niŋdi ti ni bɔn gbaagi ti maŋ luɣ shɛli kam zaa. Di zuɣu bɛ ni boli binshɛɣu ʒii nyabu bee vision di nyɛla shii puuni yɛlli ka lahi nyɛ binshɛli din kpa nir bɛ tuma ni. Silimiinsi ni tiya ni both is both spiritual and practical. Dali din zuɣu ka tiya yɛli ni di bela shii puuni. A nini na bi nyɛli. Amaa ka a tiɛha puuni a kuli lihiri li mi polo ni. Di zuɣu di yi nyɛla ninni di bi doya. Ti yino kam zaa ban ʒe kpe ŋɔ, a mi a ni bɔri ni 2026 a yuli a ŋmaligi zani ka yuli a yiŋ na ka di be shɛm. Amaa tinim ban ʒiya ŋɔ, tin ka a tɛha ni maa, tinim bi nyari li, amaa nyin nyari li. A tuma ni a ni bɔri ni a tuma shee be shɛm, a nyari li a tɛha puuni, tinim bi nyari li. Din chɛ ka tɛha ni is spiritual. Hallelujah. Amaa di kpa talahi ni di lɛbi binshɛli a ni nyari li a tɛha puuni maa ni di tooi yi zahira nini puuni n-sɔŋ a ka a shiri ni tooi chaŋ nti paai li. Jɛrɛmiya litaafi suuri pihita ni ata kalinli dibata ka ti yɛn karim ka piligi ti tɔɣisigu ŋɔ. Jɛrɛmiya litaafi suuri pihita ni ata. Kanli dibata pa saha ni ka ba zuŋɔ di kpa talahi ni ti labi karinli
Jeremiah suri pihita ni ata kanli ata yi nya ŋɔ ka di yɛli boli ma Ka n garig a ka yɛla yɛl kara mini binshɛŋa din sɔɣi ka a bi mi li. Labi karim. Boli m ma, ka n garig a ka yɛla yɛl kara mini binshɛŋa din sɔɣi ka a bi mi li. Ti ba, zuŋɔ asiba ŋɔ ti puhi ya taali tɔɣisi ti ti kamani a ni yu shɛm, ka chɛ ka a shia kasi kahiga wuhi ti. ka jilima ni paɣaba labina nyin ti Duuma Naawuni sani. Amen. Bolimi ma ni ka niŋ wula? Ka niŋ wula? Ka yɛla binyɛri shɛŋa din sɔɣi ka a bi mi li. Zuŋɔ dabisili ŋɔ suuna mi ka yɛn ni ti ka dahima. Ni ti maagi ti ni ʒini ka bɔhi bɔhisi ti kali, amaa n labirimi teeri ti zaaha ni di kpala talahi. Ka n yɛn suhi ka yɛli ŋɔ, Ŋunkam nyɛ yili yidana kpe. Ti daa be kpe bɔhindi dahin shɛli ka bɛ ni yili yidaannim nyɛ Presidentnima bebo, ti yinsi maa Presidentnima, ka yidaan paɣa nyɛ bo. Labiya yɛli ka n wum Vice President gbilisinya tibili dama zuŋɔ di kpa talahi ni n lab teeli. Ya ti daa bela kpe bɔhinda dahin shɛli ya ka yɛtɔɣa ti yina ni yili yi dani n-nyɛ o yiŋ maa President. Ka yi daan paɣa mi nyɛ vice president. Zuŋɔ dabisili ŋɔ yɛn su la president nim bini zaa ha bɛ kpɛ ni vice president nim ban zi kpɛ ŋɔ. Ya ti yi kpɛ kuli hali ti yi na ʒim pun niŋli hali di yi pun ka ti yiŋa hali di yi pun ka ti biɛhigu puuni ya zuŋɔ yuŋ ŋɔ zaŋ chaŋ biɛɣuni di chɛ ka di chɛ ya ka di yiɣisi. Presidentnim mini Vice Presidentnima di kpala talahi ni ti ʒini ka bɔhi, 2026 wula ka ti di lee simdi ni ti yili ŋɔ bɛ yi beni? N suhu zaa ka n tɔɣisiri zuŋɔ maa. Ya tinim ban nyɛ Presidentnima ni Vice Presidentnima, ya ti yi yi kpe ŋ-ŋɔ kuli. Din tooi nyɛ yuŋ ŋɔ, din tooi nyɛ Naawuni be suŋ asiba yaha maa di bi sim ni zuŋɔ ŋɔ mini biɛɣu ni gari ka lala tuma ŋɔ bi tum. Yi ti labina kpe ni bɔhi nya nya niriba ayi la ni tooi tum lala tuma ŋɔ. Di di kpala talahi ni ti ʒini ka bɔhi nya nya 2026 yuun palli ŋɔ wula ka ti lee bɔri ni ti yiŋ be? Ti yili ŋɔ wula ka ti bɔri ni di be? Bɔnim ni bɔnima. N leei simdi ni ti lihi na ka nya li ti dundɔŋ ŋɔ puuni ka bɛ pahi ti ni vision is not invented. Mee mi bini invent binyɛri shɛŋa din be shɛm ni ʒii nyɛbu di bi maana di pala so n be luɣushɛli polo nyɛ di baŋda m malli zaŋ sɔŋ ayi It is first received Ti deerimi Ti deerila ʒii nyabu ti Duuma Naawuni sani din chɛ ka di kpa talahi ni ti bi tam Jeremiah suuri pihita ni ata kanli ata ni yɛli shɛm ma, Boli m ma, ka n niŋ wula? Ka n gariga, ka niŋ wula? Ka yɛl a yɛn shɛŋa din sɔɣi ka a bi mi li. Yɛl shɛŋa sɔɣi a yiŋ maa puuni. Alibarika sɔɣira be a dundɔŋ maa ni. Alibarika sɔɣira be a tuma shee. Alibarika sɔɣira be a daabilim puuni. Alibarika sɔɣira be a, a, a bɔmma ni nyama puuni. Alibarika sɔɣira be a, a dolintabitali, a mini a paɣ dolintabitali, a mini a yidandolintabilitali puuni. Amaa ka pa ni a ti bɔhi la Yawɛ, a ku nya li. M miniya, bin bihi shɛŋa ka ti kul yɛn mali zani m-mali zali ka ti yinsi maa taɣi. Bin bihi shɛŋa ka ti kul yɛn mali zali ka ti bɛ puuni ka di kul taɣi zaa. Prezidannim maa beni m-bi wum ni yi saɣim maa. Yi beni, Vice Prezidannim maa yi beni. Ya ti yi kuli zuŋɔ dabisili ŋɔ, ya dii nyaŋ ya yuŋ ŋɔ biɛɣu ni ŋuna asiba hal ka yuŋ ti zibi di yini di lan chɛliya ka di nyaŋ ya. Ʒinimiya ka bɔhi, Bɔ ni bɔ ka ti leen tooi niŋ n-nyɛ ti ni bɔri ni ti nyɛ shɛli ŋɔ? Dama din muɣisi ti maa bi yɛli shɛli pahila ti ka ti ni bɔri shɛli maa. Ninsal mi ka o ni bɔri shɛli, o ti ku nya shɛli moo nyam maa. A yi ʒiya n-chani luɣ shɛli polo, loori kama n-tooi kpe, lift kama n-tooi suhi, ka yaa chana, a ti ku sheema shɛli. O shiri n-zaŋ a chaŋ ti sheeg a, Dave, maa bi mi a ni chani shɛli, amaa ŋun mi o ni chani shɛli. A yi kuli ŋmai ŋɔ, yaa niŋ zani ka n she, dama n ŋɔ polo ka n kpara. Ya ŋun ʒi o ni kuni shɛli ŋun kul yɛn sami, Di mi n-muɣisi ti maa, dama ti pam bi mi ti ni kuni luɣ shɛli polo. A ʒi a ni bɔri ni a yiŋ maa be shɛm, a ʒi a ni bɔri ni a tuma maa be shɛm, a ʒi a a ni niŋdi a bini maa shɛm, a bi a kal n ŋɔ ka m bɔri ni n ti nya a kali. Di zuɣu din kani maa, a kul yɛn chanimi, dabisili kam laa ka a kul yɛn chanimi. Amen. Ka n pahi ti binshɛŋa din ni tooi sɔŋ ti. And um, begin with prayer. Piligim ni wunsuhu. Di chɛ ka yɛn niri kpala talahi ni ti ʒini ka bɔhi lala bɔhisi. Hali ti ʒim ka na bi mi ti ni yɛn pili shɛli, n-chɛ ka ti suhi ti Duuma Naawuni. Ti yɛlim ti Duuma Naawuni ni o sɔŋ ti, ka wuhi ti 2026 o ni bɔrindi ti yili ŋɔ be shɛm, ka wuhi ti 2026 o ni bɔrindi ti tuma be shɛm, ka wuhi ti 2026 o ni bɔrindi ti daabiligu be shɛm. Ti doli n-tab tali ni taba, o wuhim ti. Gari hal o ku garigi ti. M bɔhim maa, ya kari o ku garigi ti. Ŋun garigi ti. Hallelujah. So begin with prayer. Set aside some time. Ka bɔhi bɔhisi din daŋ tooni. What do you want to focus on for this year? Nisim ni tin tooi n bɔhi bɔhisi ŋɔ din daŋ tooni. Bo ka ti lee bɔra ni ti zaŋ ti nini n-kpa ni ti zaŋ ti nini n-lihiri li 2020 sus ti yili ŋɔ? Bo ka ti yɛn zaŋ ti nini kpa? Din tooi niŋ ka bini bɔbili nyɛ ti muɣisigu, amaa bin yiŋga yaakazi ŋɔ ti yi nyaŋ dahima n-nyaŋ li, din kpalim dibaayi ni dibata bee dibanahi ŋɔ, din gba zaa ti nyaŋ ti dila nasara zaŋ chaŋ ni polo maa. Di zuɣu bini bɔ ka ti lee yɛn zaŋ ti nini kpa?

2026 bɔkati daa niŋdi ti yiŋa ka di ti ti suhugarigu bɔkati daa niŋdi ti ti ti tab kpɔribu puuni ka di ti ti muɣisigu bɔkati daa niŋdi ti bihi wumsibu puuni ka di nyɛ muɣisigu zaŋ ti ti 2026 ti yi baŋ ni ŋɔ ka ti daa niŋdi ka di bi sɔŋ ti ŋɔ ka ti daa niŋdi ka di di di di di tahiri vina ti ti ti di ŋuna di kpa talahi ni ti baŋ ŋuli ŋɔ n simdi ni ti cheli niŋbu n ti mɛ ŋmahinli bihi n kuli yɛn ʒiya ka ti turi taba zaɣ suŋ bala ka bihi ku ʒiya ka a yɛra ayi dan ka tirito ka bihi ʒiya ka a kpaɣandira a paɣa noli bin shɛŋa daa biɛni ka ti niŋda di bi tu di kuli bi simli ni di lan bɛ ti biɛ puuni yɛlin tu duma naawuni Bɔ n daa lee be, kaaga wuhi ti, bɔ n daa lee be ti biɛbu puuni m-pa din sɔŋ nti, m-pa din ni chɛ ka ti biɛbu nyɛ din ni n-tuhi a nam? Bɔ n kaaga wuhi ti, ti mi ban moli ŋɔ n-tu ni ti chɛ niŋbu, ka ti chɛ li niŋbu? Ka di kpatalahi ni ti bɔhi bɔhigu din paya, What should I start doing? Bɔ ka ti daa bi niŋdi ka di kpatalahi ni ti piligi niŋdi? Yi mi ni. Naawuni laɣim suhu nyaŋ ti mi bebo? Mbɔhimiya, ya Naawuni laɣim suhi yɛli nyaŋ ti mi bebo la? Ka chɛchi ni yɛtɔɣ kan tɔɣisi ma, Amina paɣa, amina ayidana, yi ko, ka yi yiŋ zaa. Kɛ yiŋ zaa. Bɔ ni la ka na chaŋ ti ni ti tu tɔɣisi shɛba yɛtɔɣa? Di daa zɔhigu di ba miri a kam ni ka ti na yɛn suhi a duwa ti yɛm, ka o pahi ka ti suhi. Ban paagi ka yɛli, Ti tɔɣisi na ka ti maai sabi paai ti ka ti suhiri aduwa ti yiŋa ŋɔ ni in. Ban yɛli lala dini maa viɛla, amaa a mini a paɣa kɔŋko wunsuhigu di kpa talahi pam. Ka yuli a ni sa nya ti ka ti niŋ shɛli maa, ti ni pun suhi la ti daadua naagi ka bihi maa naai ti yina ti pahi ka ti suhiri a dua maa. Yi mi din chɛ ka ti niŋ katiŋ ka chɛ tab maa, di gba pahila di zuɣu, dama ti bi laɣindi suhiri Naawuni. Ka bi mi ni yɛtɔɣ shɛŋa beni ka a ku tooi, a dii ku tooi yaagi a noli yɛli li, amaa a tooi yɛli li wunsuhigu puuni. Ka di nyɛ mini a ko ka n ti suhiri Naawuni ka n yɛli n yɛri deei din muɣisi ma maa, a wumya bee a bi wum? To m bi yaag n noli deei ya ni ŋɔ muɣisi ma, amaa ti ni lan suhir a duwa ka n yɛli n ti kaani shɛŋa hal ka n lɔŋ ti sɔhiri maa. Nyin bi baŋ ni deei din muɣisi ma mi yaɣi ka n ti kaani li. Haleluya! N suhiri ti mi a n niŋ yɛla ni ti karindi Matio sabbu suuri pishi ayi ka biɛbu ka a kpuɣi kalinli pishi ayi ka naa zaŋna ti paagi pishi ayi wum Yisa Mashia ni yɛli shɛm ka yɛli niriba ayi ni naari noli n suhiri Naawuni ka yiko shɛli be di puuni. Ka bɔ n-chɛ ka ti zaŋ ti yiko labi ka bɔri ni ti mali yaɣa? Yɛli ŋun ʒe baɣa di simi ni ti niŋ tuuba. ka yɛli maŋli di di kpala talahi ni paɣa ni tooi suhu naawuni ti o yidana ka ka doo suhu naawuni n ti o paɣa yɛri mi nyaŋti 2026 di bi sim ni din nyaŋti yaha n yɛli miya ya 2026 di bi sim ni di lan nyaŋti N ba wum ni a mi maa viɛnyɛliŋga, din chɛ ka n lab yɛli ni maa. Hallelujah! What will we strengthen or do more? Bɔ n-leesimni ni ti lab kpaŋsi bee ti niŋ li pam yaha? Di ni nani ti tab sɔŋbu ti ni daa niŋdi shɛm ka di be viɛnyɛliŋga. Ka a baŋ, ŋoli ŋɔ tiri, ŋoli ŋɔ tiri n yi dan nyaɣisim, ŋoli ŋɔ tiri n paɣi nyaɣisim. Ti ni daa mi, ti mi ka sheli daa tum lala tiriti 2025, di wuhi ni di kpa talahi ni ti niŋ li pam pahi 2026. Ya ti yi bi ʒini. Ti ku tooi baŋ ti ni kaani shɛm ti ʒinimi ni ka lala di ni ŋɔ yɛn yina. Bo ka ti daa lee tooi niŋdi viɛnyɛliŋga yuun shɛli din naari ŋɔ din naai ŋɔ puuni na ti tamla naa ni wuhi ti? Bo mi wuhi ti ni ŋɔ ka ti daa kpaŋ timaŋa yaɣili ŋɔ ka ti daa kpaŋdi timaŋa di ŋɔdisim ni ti niŋ wula ni ti maan kpaŋ timaŋ m-pahi dama dini n-nyɛ din sɔŋ ti din nyɛ din chɛ ka ti niriba ayi maa doli n tabi tali ka di kpaŋsira din chɛ ka ti niriba ayi maa doli n tabi tali ka di ŋmanila di tirila tooni n pahira di ŋɔ di wuhi ni di kpa talahi ni ti tuɣi niŋli yaha amen ka tin n bolo o mi yɛn kahigi bin sɔɣira n wuhi ti maa di kpa talahi ni ti maagi ti neeshin ka nyanya

dama waansi ni ku tooi da fry rice bee wula waansi ni ni tooi da fry rice ni ku tooi da fry rice to ka mi yɛli ni yi niya lɔb puuni yuuni ŋɔ yuŋ kam zaa yɛn ŋubirila fry rice A mi yi baŋ ni ni dee pɔin tuuma ni bɔri ni di yɛli ti shɛm maa di kpala ta lahi naa vihi nyanya wakati ŋɔ saha ŋɔ wula n-lee nyɛ ti biɛbu wula n-lee nyɛ m biɛhigu assess your current reality a yi vihi li a nia ni chaŋ ti kpa shɛli maa a lihirimi nyanya ka bumbɔnnim ka din biɛ n kɔbili ni saha ŋɔ bɔ ka di na ni tooi niŋ A bi piiri din ku tooi niŋ shɛli, a yi piligi din ku tooi niŋ shɛli, a ni kpe samli ni. A mi yi kpe samli ni, a ni yɛli ni 2026 yɛla bi viɛla. Di mi bi yi Naawuni sanna. Hallelujah. Ee, ti bɔri ni yuŋ kam ti diri karakara, amaa waansi di ko ka ti na mali di zuɣu karakara maa, ti ni yɛn dili, amaa ka January ŋɔ. Hallelujah. Bɔnim ni bɔnim ka ti yɛn niŋ ka di sɔŋ ti ka zaŋ chani chir- chira ata ti yɛn gari la ka tin bɔri ni ti di kara kara shɛli maa ka ti piligi li ti bia yibu gbam ka di yiɣisi ni o guui wai o noli ŋɔ yibu mɔhi to yi mini yi mini dee n- n- n karita paa dee tuɣili la nyɛma Shɛli ni din bɔbi ti m-bala maa. Di kpa talahi ni ti vihi ti maŋ nyɛnyini. Put down honest answers to these questions. Number one. Di zuɣu di kpa talahi ni a garigi bɔhisi ŋɔ. N kuli garigili din nyɛ shɛm. A ni mili shɛm, a suhu zaa. Din kaani nyɛ binshɛŋa ŋɔ di gilla yaɣili kam zaaha shikuru bihi bɛni yi bɛni di kpala talahi ni a ʒini ka assess a current reality bi na sab exams march 25 percent ka ara nya english 9 percent Ka mi yɛli ni a bɔri ni a di fɛs. Ni tɛm din ka nɔŋ ŋɔ nyini yɛn di fɛs. Di viɛla a vision maa, a ʒii nyɛbu maa, di viɛla. Amaa a yi assess a maŋ saha ŋɔ, dini yɛn wuhi ni nine percent ku tooi di fɛs. 25% ku tooi di fɛs, di kpala talahi. N yi daa karindila minti pihita bee hawa muni, di kpa talahi ni n niŋ wula ni m bo saha m-pahi ni daa niŋ li shɛli maa zuɣu. Dama ni mali nia shɛli maa ni daa niŋ li shɛli la ku tooi zaŋ ma ti paai lala nia maa. Shikurubihi maa yaɣili ka lɛm o ni yi baŋ ni ni yɛri shɛli maa gilila ti biɛbu luɣili kam zaa. Where am I in my spiritual life? Yɛri kpatali na garigili la bɔhisi maa n kuli garigili din nyɛ shɛm n shii zuɣusim puuni n doli n tabitali ni tuduma Naawuni yaɣa din polo ka n lee be wula n lee nyɛli bɛ yɛn bɛ zaŋli pa sania zuɣu n daam hali ti paagi pia ya ka n yɛn doya di kpatali na vihi amaŋ Di kana n bɔ ma ni nyamma polo n laɣi nyamma ya polo ka n zɔya bi yɛn kali ban ni tooi a mi n gba nuu bɛni mi lihi maa nyaanga nya sama diba la n doli ma di saha ka mi ni n yi kuli nyɛ liɣiri sami la yɔbu n na nyɛ din bɛ tooni ka fry rice ŋɔ bɔ Naɣilan yoli sama ŋɔ naa pɔi ka naa yi ni tɔɣisiri fry rice ŋɔ vihimaa maŋa. Professionally ya polo ka a be a ni tumdi tuun shɛli maa a mi ni si zaŋ chaŋ di polo lee bela wula ee n pukpari n nyɛma pukpari kaman wula n lee nyɛma n pukparigu maa ni din tu ni m mi pukparilim maa shɛm a mi n mi li paai laa be binyɛri shɛŋa daa beni ka N mili so puogi zaŋ chaŋ di polo, ka m bia shɛba ka bɛ mili. Pumpɔŋɔ ka di kpa talahi ni m bɔhi m maŋ ka vihim maŋ lan chaŋ zaŋ chaŋ lala binyɛra maa polo, ka nya nya banim ka di to ni m miri, ka di ni tooi sɔŋ ma ka n di nasara zaŋ chaŋ di polo. A ni tooi nya yili yiina. A yi a sɛsi a maŋ yaɣi din ka a paai, binkumdi ŋmɛriba, bindiri duɣiriba, di yi nyɛla arahi ku niŋ ʒiɛri bee yɛn niŋ o ka yɛn labisina ti tɔn zali di simi ni a bɔhi amaŋ nyɛ binjɛni niŋ o nga mini maaji niŋ n mi bɔri ni bihi ŋɔ di n duɣibu ŋɔ bɔnim ni bɔnima bee ŋun ka di simi ni n bɔhi n nya hankali palli ka di chɛ ka ni niŋdi shɛm ka di be di kɔŋko ka yi di ko amen what is draining me bɔ n lee kuli nyuri ma n nyuri ma ka di ka tatabo shɛli ni ti bi bɔhiri lala bɔhigu maa amaa binshɛli be a bia puuni binshɛli be a dundɔŋ maa puuni din nyu n-naagi a zaa di bi lan chɛ ka binshɛɣu bi ta din ni do zuɣu chɛ ka binshɛɣu bi tabinda hallelujah ti mali motonima di viɛla Ya dee ti simi naana paaki a moto nyin paaki mi li. A bi chɔɣim mi. Haleluya. Di maa ku nyɛ laɣibili kam zaa. A gɔrim di yiɣisirimi ni bi chani ti da petro tana ka bi dana nyin puu kpe a bi niŋdi shɛli ni n yini maa puu kpe a bi niŋdi shɛli ni n yini maa puu kpe ŋɔ Petro naaya ka wula wula ka de niŋ o ti yaa lan kpahiri shɛm o hallelujah amen n Alibarika ŋuna Naawuni niŋ niŋ ti ni, amaa ti bi ʒiini vihiri binyɛr shɛŋa din naari ti, din chɛri ka ti liɣiri ka ti bi baŋ din kpalim ni lo shɛl polo. Ti kari saha ni ti tooi niŋ lala vihigu maa. Amaa suurami 2026 ni piligiri ŋɔ ʒinimi ka bɔhi nyanya, Yaɣa dini? Yaɣa dini n-lee ka gomma ni nyamma ka di lee kuna? Ya polo ka di kpalinda? Alleluia! A yi niŋ lala vihigu maa, gɔrim shɛŋa beni mi yaa ŋmaai li. Chɛndi shɛŋa beni a ku lan chaŋ li. Hal luɣ shɛŋa beni a liɣiri a liɣiri ku yɛn domi nyam amaa zo shɛb beni nyin dee mini ba yi ti kuli yi yɛm. Fɔra mi n-kana a sani maa. Dabbani pa yɛn yɛl ni ni kihiri dabbini yaa ka zaŋ, ka ku mi ni o bi yɛn tɔhi binshɛɣu. Nyin ka o yuun daa dari zaa ka bini ku o, ka ŋun mali ʒini ŋub ka luɣis o nyina. Hallelujah! Di kpa talahinim minia ni ti mali dahima 2026 ʒinima ka vihi amaŋa. Yaɣi dini. Ka di lee ŋmanila n bi baŋ din yɛla soli. Shikuru bihi, binshɛli beni n-gbarigira, binshɛli beni n-tiri a wumsim. Ka a yi kuli ʒini ni a karim kom ka a naɣi yɛn kpe, di simi ni a vihi a maŋa, bo n-lee tahiri na, yaɣi dini ka di lee yiri na, ka a zaŋ dahima n-zaŋ n-ti li? Fabila.

Ŋɔ ka di yɛli. Chɛliya ka ti zahim ti biɛhigu nya. Chɛliya ka ti zahim ti biɛhigu nya. Di kpala talahinim mini bɔkati kam ka ti zahindi ti biɛhigu. A yi bi zahim li, a yɛn tiɛhi ni binshɛlikam bela viɛnyɛliŋga. Amaa yɛlimaŋli yɛra, Yaɣ shɛŋa gɔŋya, yaɣ shɛŋa voya beni, voya chibiya. A zahimbu maa ni ka a yɛn baŋ bɛ ni yaa ka zaŋɔ n-nya ti yili ŋɔ muɣisigu maa, bɛ ni yaa ka zaŋɔ n-nya m mini n yidari ŋɔ muɣisigu ŋɔ. Bɛ ni yaa ka zaŋ o nyam mini m paɣ ŋɔ muɣisi ŋɔ zuŋɔ dabisili ŋɔ, n yan n yan ŋarila lala voli maa n gbaai ni 2026 lala voli ŋɔ bi lan yan beni ka di chɛ ka nyaɣisim kpɛna ti dundɔŋ ŋɔ puuni. Zahimmiya ya biɛhigu n-nya. Hallelujah! Ka di naai maa yɛli ni ka ti ŋmaligi labina Yawɛ sani. Di ni yɛn sɔŋ ti ka binyɛra niŋ viɛnyɛliŋga ti ti 2026 din pahiri ata. Discover God-given burdens and passions. Discover God-given burdens and passions. 2026 n mini yi bɔri ni ti mali ʒii shɛli din ne n doya ʒii shɛli din kali daɣari din kali liɣisibu din ŋɔ di kpala talahi ni mina ni a zaŋ dahima n vihi nyanya Bumbonim lee nyɛ din muɣisi ma n-tiha puuni din nyɛ din yi na ti tam la naa sani, din nyɛ din chaŋ ti dalim na ti tam la naa ni yubu ni nya shɛli ni o ni bɔri binshɛli. Vision flows from what often moves your heart. Di zuɣu binshɛli din din din din chɛ ka a suhi din ŋma din din chihiri a suhi din tabisiri a suhi ka ŋmaligiri a tɛha n kpari di polo nimaani n wuhiri a ʒii nyɛbu ni ni n ʒira n kuni luɣ shɛli polo niriba pam o suhu ni yɛ shɛli zuɣu o suhu ni o dahima o ni zaŋdi o dahima niŋdi shɛli nyɛla o suhu ni o suhu ni chaŋ ti ga binshɛli niriba yɛli ni bi ka liɣiri Ya niriba ya ni bɛ ka laɣiri ka binshɛli bi kana nyɛ o suhu ni ju shɛli ka o boli o nyɛliɣiri n niŋli ka chɛ ka chɛ chɛnji ai bɛ bi wum ni yɛli shɛm maa ni o ka liɣiri ni o ka o kani Amaa kubiyaaye shɛli na ʒin yaɣu zuɣu. Di nyɛ kubiyaaye o mali di ŋuna di gura din bɛ ka o nyɛ liɣiri niŋ li. N suura mi a bumbɔni ka a suhi lee chaŋ ti a suhi maa chaŋ ti gala bo laasabu. Din chɛ ka di yɛti ni lihi nyanya, din lee nyɛ n suhu ni tu ni di chaŋ ti ga shɛli ka di nyɛ natitamli naa suhu ni yɛn piɛ shɛli zuɣu, o suhu ni gbaai shɛli. God-given burden, God-given passion. Di ni yɛn wuhi ni ʒii shɛli a ni nya ŋɔ, natitamla naa o nuu ni be di ni. Natitamla naa ni zaŋ o nuu pa lala ʒii maa zuɣu ka shiri suŋ a ka a nyari palibu.

Ni ti bɔhi ti ma, 2026 ti bɔri ni ti church maa bela wula? Bɔnim ni bɔnim ka ti bɔri ni ti nya? Bim bɔnim ka ti bɔri ni ti lihina ka di be church maa puuni? Bɔnim ni bɔnim ka ti bɔri ni ti nya ti ni laɣim Naawuni jɛmbu saha ka pahi ti di zaŋla niriba bela niriba bela ka di zaŋ na? Ka bɛ chɛ ka church ka nyɛvili be di puuni. Bɛ bi doli wula ka so yɛra, bɛ bi doli wula ka so niŋda. Bɛ yuun na ti tamla naa ni zaŋ shɛli niŋ n suhu ni m-bɔ. Ka yɛn labiya chɛli ka ti labi kpahi nuhi ti media team nima. Kpahiya nuhi ti ba. Church ka laptop, church bi tiba laptop, church bi tiba camera. Amaa so n-yɛl, n gba ni ni tooi niŋ shɛli ka di sɔŋ na ti tuma maa m-bɔŋɔ. Ka di nyɛ nyɔnigu biɛlifu gba ka di ka di puuni. A ku niŋla so baɣa a kani. Ayi. Yɛlimuɣisigu dinnim leebu ka a lihiri ka nyɛra. Na ti tabila naa dirami alizama maa. O yɛlami ni o lihirimi bɔri niriba jɛma duu maa puuni ni bɛ tooi nyɛ ninvuɣu shɛba ban ni tooi lɛbigi laa yaɣili maa ka di mali zani ni a mi nyɛla bɛ ni yino. Ayi, ti chɛchi ŋɔ ŋuna so baɣa kani nyam binyɛra ni zali zali shɛm, nyam binyɛra ni nyamdi ni yaa zali zali shɛm daba ayi. O lahi kari di naai. A ni nya shɛli ka di zali ka a bi garigi maa, na ti tamla Naawuni yuunam na, ka yɛn o di zaŋ li mi niŋ a tɛha ni puuni, o di zaŋ li mi niŋ a suhu ni, ni a lɛbi ninvuɣ so ŋun yɛn pahi m-mali li zali. Bɔnima n-lee nyɛ yɛlimuɣisiri shɛŋa a ni nya ka ku tooi ʒini, a ni nya ka ku tooi ka di ŋmanila binshɛli n-niŋ a puli ni? Na ti tamla naa tatim wuhir a o ni bɔri ni a tum tuun shɛli, o ni bɔri o ni bɔri ni a ʒii maa chaŋ nti tam n-tam binshɛli zuɣu. Di suŋ yiŋ dundɔŋ puuni, bɔmbɔnnim ka a yɛn kpɛna ti dundɔŋ ni, a kul yɛn kpɛna, a a kpɛrina ka nya ka a suhu bi maagi. Ka vuri yɔbu saha m-bala. Yisim ni a mali zani ka bɔhi na ti tamla na soli wula ka n yɛn doli ka bini yaa ka ziŋ ka di mali ka a yuli nyɛ chɛligu. Amen. Chɛbo ka yaa din ni tooi niŋ shɛli, amaa o yɛn parisila so bɛ ni yaa ka zaŋ o yili saɣa yini a yuli di zuɣu. O mi ni o mi ni parisi a maa, o baŋmi naan tooli din chɛ ka o parisi a maa. Hallelujah. Bɔhigu din pahi ayi, What do people often seek my help or counsel for? What do people seek help or counsel from me? Di kpatala ni a bɔhi ma m pa shɛli a ka shɛli di ni na ni binshɛɣu ka a nuu ni. Amaa a yi ku chɛ ka ŋun bɔŋɔ ti kana, o m be zaɣilandi kam na ni n-ti n-deei m mali a n saawara ŋɔ nyanya. Saawari gonim ka niriba mali na ti maana na ti tamla naa tab tuma wuhira. Di nyɛ munaafichi saawara mini daŋ zo. Amaa di nyɛ niriba mali na bɛ yɛlimuɣisira ni nyɛ shɛli ka bɛ zaŋ na ti paara naa sɔŋba na ti tamla naa diraama alizama noori bɔri naa ni o bɛ yaɣili yaakaza din yɛn suŋ chɛ ka biɛhigu mali m-be viɛnyɛliŋga Nti paɣasara nti nachimba nti ban na yoli kuli deei dabba ka saha mila naa gindi ya ni to ku nyɛm lahiʒibu bihi maa zaa ŋun kuli o pam n guuna ni ŋun mini o yidana ni ŋɔ ka di yɛtɔɣa saha mila na ti tamila naa piira mi ni o zaŋa ka a tum tuun shɛli ka n gindi mooni je saha mila maa ka molibu saha Di kpa talahi ni a lihi nyɛ nyini wula ka n lee niŋ lala yaɣili maa, ka na ti tam la naa sɔŋ ma, ka n shiri lɛbi ŋɔ n shiri lɛbi garigi n simti niriba yɛlimuɣisira, ka sɔŋ ba ka bɛ fahigi, ka sɔŋ ba ka bɛ tooi niŋ na ti tam la naa ni bɔri ni o niŋ shɛm. N dii bi nyari li dabba ŋɔ polo, amaa paɣaba ŋɔ ba ŋuna, eh, eh, oh, oho, oho, oho. Di kuli yɛli di kuli di kalsani na bom na na na tisim tooni ka so ŋun di nyaa ti ni an tooi nyɛ soŋsim zaŋ too ka nyini ti ni a a karo labi n ma nima bee ka yɛli maŋa ka n yɛri ma no no ayi ayi man bi wumdi la yɛtɔ ku zaŋ a na tisim tooni n chaŋ ŋun sani na ti tamla naa di zuŋɔ mi na naa lɛbi gariginsim zaŋ ti o naa zuɣu n ti o sɔŋsim ka m paya saha ni ka niŋ gindi yaɣa maa zaaha ka yi baŋ ni yaɣali kam ka n yɛri ma a tuma ni din tooi niŋ ka a pa so amaa hali kpamba ban nyɛ kpamba ban deeri yɔri gara bee mali yɛlimurisili a sani ka bi yɛn kana Na ti tamla naa n-zaŋ lala pini maa zaŋ ti a. Na ti tamla naa n-ti a lala tuuni maa. Di mi zuɣu ka o zaŋ a tahi lala tuma maa shee. Di yɛli ni, Wai, man je ni n-kpe kpambu yɛtɔɣa ni ka dahin shɛli ka ti bi baŋ ni di niŋ li. Naawuni m-baŋ, Naawuni kul nya o la o ni yɛn kpɛm maa ka daag o bahi a maa ni. A mi chɛchi wum ni ni yɛri shɛm maa bee? Haliluya! Nehimiah suhuri yini kanli dibata mini dibanahi yɛliya ni ka bɛ daa labina nti yɛli Nɛhɛmaya, Woi, ninvuɣ shɛb bɛn kpalim Jɛrusalɛm maa, a yi vi mini namsigu ni ka bɛ be, hal ka Jɛrusalɛm goma la ka di zaa lɛbi din lu n-dahim zaa. Kundi yɛliya ni ka suhusaɣiŋgu kana Nɛhɛmaya biɛhigu puuni. Nehemaya daa naan kula n-tooi fui o ni daa wum shɛli maa zuɣu. Dama o tɛha daa nya dalili din zuɣu ka natitam la naa niriba yan be mulisigu puuni, dalili din zuɣu ka Jɛrusalɛm goma yan lu n-dahim zaaha, di gba talahi ni binshɛɣu niŋ zaŋ chaŋ di polo. Discover God-given burden and passion. Di ni yɛn sɔŋ chɛ ka nia shɛli a ni mali 2026 ka di shiri mali gbunni.

Di kpa talahi ni a lɛbi ninvuɣ so ŋun ni tooi buɣisi ni kuni shɛli maa n-nyɛ din nyɛ shɛm, din nyɛ shɛm. Amaa di wɔɣili m-be wula m bi mi, bɔnim m-be soli maa ni m bi mi, soli maa viɛla di bi viɛla m bi mi, man lee kul mila kpɛha ka n kuna. Haleluya! Hibru sabbu suuri pia ni yin kanli a ni yɛlila Ibrahimma yɛtɔɣa. Ka yɛli ni na ti tamla naara a yili ŋɔ, yim a niriba ni, a niriba ŋɔ sani, n-chaŋ alikauli tiŋgban shɛli ni lura alikauli. Silimiinsi n-ti yɛn ni Ibrahima daa ka map, o daa ʒiri map ni nyɛ shɛli, map n-wuhiri a yi yi kpe kpe ka a kuna, tiŋ maa baɣila kpe ŋɔ ayi, di daa kani, o daa ʒili, o daa bi mi soli maa ni nyɛ shɛli, amaa o daa mali shili. ni o deegi na ti tam la naa noli ni nyɛ shɛm. Di zuɣu Naawuni ni tooi zaŋ shɛli ti ma n-gba zaa mi ni ya zuŋɔ dabisili din kpa talahi ni ti baŋ ti ni kul lu shɛli polo maa. Amaa soli wula ka ti na yɛn doli hal ti paai nimaani ka di bɔhisi saha n-na bɔŋɔ? Di bɔhisi na bela tooni. Ka wula ka n yɛn niŋ paai na bela tooni, amaa di kpa talahi ni a mi a ni chani shɛli maa. A bi mi a ni chani shɛli maa, tɔ ka a mali a ni yɛn niŋ shɛm paai, a mi o mi a ni kul lu shɛli polo. A ni kuli lo shɛli polo ŋɔ n-kpa talahi naa mi pɔi ka naan lihiri ni a nya nya chɛchɛ ka a yɛn ba bee moto bee loori. Amaa yi ʒi a ni kuli shɛli ka mi mali moto ka mi mali loori, yaa kpam ni ti naagi ka a kuli lan n yɛlimi ni a ni lab a nyaaŋa, dama a bi mi a ni kuli lo shɛli polo. Destination first before details. Hallelujah. Di zuɣu di kpa talahi ni mini ni tooi bɔhi saha ŋɔ zaŋ chaŋ yuma ata bee yuma anu wula ka ti lee bɔri ni ti yim ŋɔ in three to five years by the grace of God I see my house ka kali a ni nyɛri binshɛli a yiŋ maa puuni, ka kali a a ni nyɛli ka di nyɛ shɛm maa, din tooi niŋ ka nyaɣisim yi kani, din tooi niŋ ka tɔɣisimo yi kani, din tooi niŋ ka lari yi kani. Ka a yɛli ni, Saha ŋɔ zaŋ chaŋ 2026 naabu, saha ŋɔ zaŋ chaŋ yuma ata saha, saha ŋɔ zaŋ chaŋ yuma anu saha, ka lari pali ti dundɔŋ, ka yaansi yiɣiri luri bɛ yab mini bɛ paɣa naba zuɣu, ka nyaɣisim kpe dundɔŋ maa puuni ka lari lara di ni nani ka barigi o yiɣi ka che ti. Hallelujah! A ni tooi nyɛli? A yi ni tooi nyɛli, mi sa shiri ni paali. Hallelujah! A nini yi chiri ni tooi nyɛli, yaa sa shiri ni paali na ti tamla Naawuni. A tɛha ŋɔ din dee ni tooi lihi ti gbaali ka a dihi tabili ni Naawuni sani shiri n-tooi zaŋ a n-ti paai nimaani, yaa mi shiri ni nyɛli. 2025 din tooi niŋ ka n daa kumda amaa 2026 ka n lihi n nya February n nya March n nya April n nya May n nya June n nya July hali ti kpa December ka lari noli n ku piɛ taba ka lari n kuli piɛ taba ka lari n piɛ taba dini ka n nyara dini ka n lihira dini ka m mi yuuni soli ni na ti tam la ni a tum n zaŋ ti Di tooi niŋ ka barigu ni daa nyɛ ŋɔ zuɣu ka a lihi ka nya alaafee ni pali luɣuli kam zaa. A yi ni tooi nya li, na ti tabila naa mi mali shili ni o niŋ li zaŋ tira. A ni niŋ o yɛda, a ni deei o tabili, a saɣiya ni o shiri ni tooi tum o ni yɛli ni o ni tum shɛli maa. Nyin ni a yi ni tooi nya nyin lihimi tooni ha n-nya li. Lihimi tooni ha ka a nini kpa li. ka mali dihi tabili ni o ni yɛli ni o ni niŋ shɛli maa dini ka o mi shiriya n-niŋ zaŋ tiri a. Din tooi niŋ ka a na yuun la yuun kurili maa ni binyɛr shɛŋa din daa niŋ maa? Ɛɛn, ti nya ninsal naa, din tooi niŋ ka a na yuun li. Amaa n suhir a mi ka ya naa ŋmaligim a nini din gari maa polo, ka zaŋ a nini kpa tooni n-lihiri o ni mali shili ni o niŋ binshɛl n-ti a maa, n-lihiri o ni mali shili ni o pahi a zuɣu ka a nimbili nya shɛli maa. Di niŋ a lahiʒiba. 2026 ni yɛn be shɛm n suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ni a piligi ka tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni ka yɛl o, Kudura Naa sɔŋ ma. 2025 di daa naan tooi niŋ ka di ŋmanila a bela katiŋa amaa 2026 ŋɔ n nyɛya ka a miri ma hali gba n gari n sitira ni miri ma shɛm n nyɛya ka a be n sani n nyɛya ka a ʒi n luɣili N nyɛya ka n yɛn ŋmaligi ŋɔ nyin ka n nyɛra, n nyɛya ka n yɛn niŋ ŋɔ nyin ka n tuura. Sɔŋ ma ka chɛ ka di niŋ yɛlimaŋli n biɛhigu puuni. Di yi ni nani tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni, ka yɛl o, N yiŋ dundɔŋ puuni, bini yaakaza ni bini yaakaza n-yi bi nyaɣisa, bini yaakaza ni bini yaakaza yi nyɛ ti kumsi, bini yaakaza ni bini yaakaza yi nyɛ ti fabila, amaa n yɛda ni nyɛ shɛli m-bɔŋɔ, 2026 ti nimbili bi lan yɛn nya di yiŋga gba, di zaɣ gaŋa, di zaɣ chee bi lan yɛn doli ti. Amaa alibarika mini anfaani, alibarika mini nyɛvuli, alaafee mini tooni chɛndi, tɔŋbu, dini n-nyɛ din yɛn be ti tooni dabisili kam zaa. A bɔri ni a piligi ka tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni, ka yo na o chɛ ka a nya li nini ni nini. O chɛ ka 2026 ŋɔ, ka alibarika n-nyɛ binshɛli din yɛn ʒe a tooni. A bɔri ni a tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni, ka yoli o kudura naa n-wum a yɛligu zuŋɔ dabisili ŋɔ. A lo alikauli, Naa nyɛla ŋun ni niŋ niŋli n-ti a niriba, ni ti kum m bola. Naa nyɛla ŋun ni wum, ŋun ni garigi ti, ka kahigi n wuhi ti binyɛr shɛŋa din sɔɣi a shilo ni. Kahigim wuhi ti, garigim ti, binshɛŋa din alibarika sɔɣira din be ti yiŋa. Alibarika sɔɣila din bɛ n tuma shee, alibarika sɔɣila din bɛ n do kulibo bee n paɣa kpuɣibo puuni. Zuŋɔ dabisili ŋɔ n suhiri a mi, ka yɛli a, Naa a kundi n yɛli ni ti boli ma, a ni ka a ni garigi ti, ka kahigi n wuhi ti. Zuŋɔ dabisili ŋɔ n boon a, zuŋɔ dabisili ŋɔ n yɛn ni a kamina n ti kahigi n wuhi ma, alibarika sɔɣila din bɛ n dundɔŋ puuni, alibarika sɔɣila din bɛ n do kulibo puuni, alibarika sɔɣila din bɛ n paɣa kpuɣibo puuni, alibarika sɔɣila din bɛ n tuma shee, alibarika sɔɣila din bɛ n doli n tabitali puuni. Zuŋɔ dabisili ŋɔ n-suhirami ka yɛra, Naa, kahigim li wuhi ma Yisa Masia yo zuɣu. Kahigim li wuhi ma Yisa Masia yo zuɣu. Tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni saha ŋɔ. Yɛlim o naa suhu zaa. Tɔɣisim ti o naa suhu zaa. N yɛrami ni natitam la naa mali shili 2026 kaman ti ni daa wum shɛm la, ni o labisi binshɛɣukam zaa toli ni daa ŋubi, toli ni daa di binshɛŋa zaa ti dundɔna puuni, toli ni daa di binyɛr shɛŋa zaa ti tab puhibu puuni, toli ni daa di binyɛr shɛŋa ti bɔmma ni nyamma puuni. O mali shili ni o labisi li na. Amaa zuŋɔ dabisili ŋɔ di yɛn yila m mini a kumbolo puuni, di yɛn yila m mini a saha n too puuni, ka yɛl o ni o garigim ti, ni o tummi ti ti, ni o chɛ ka ti nya nini ni nini, o chɛ ka di niŋ ti ti Yisa Masia yoli zuɣu. Tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni saha ŋɔ. Tɔɣisi n tooi, tɔɣisi n tooi ni a so zaa.

Ti Duuma Yisa Masia yuli, ti puhi na ti a ni Yawɛ, a yurilim maa ŋɔ zuɣu, Duuma Yisa yuli.
Tɔɣisi ti Tiduma Naawuni saha ŋɔ. Di ni nan kali ti o, bin yɛri shɛŋa din ŋmanila din daa be kaman toli ŋubili a dundɔŋ puuni, din daa be kaman toli ŋubili a tuma shee, din daa be kaman toli ŋubili a bomma ni nyamma puuni, ka li suŋ o saha ŋɔ. Ka yɛli ni o lo alikauli ni o ni labisi li na ni o labisimi li na yiɣisirima shɛli yuli zuɣu. O chɛ ka 2026 ŋɔ ka ashiri nyɛ din labbu na siɣimbu bɔbili, siɣimbu tuhili ka di chɛ ka paɣiba ni jilima labi o sani tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni sani. Tɔɣisi ti o, tɔɣisi ti o. Thank you. Hosanna to Duuma Naawuni. Ti gba yi ti yiɣisirima shɛli yuli zuɣu. Yes, glory. Glory, glory. Ti nyɛbu li biɛhigu puuni, ti zuɣusim puuni, ti nyammanim puuni, n duma Naa n-ti suhira ti duma yi sa yuli ni a ni yuli o ti alikauli shɛli ni a ni labisiri na la zuɣu n duma chɛ ka di leei ti dini yaha Yisa Masia yuli ni ti zaŋ ti biɛbu na ti niŋ a nuu ni n duma di yuuni 2026 puuni n duma n duma Naawuni n-ti suhira mi ni a labisi din kam zaa daa ŋmani la toli n ŋubili din kam zaa daa ŋmani la di labila nyaaŋa din kam zaa daa ŋmani la di bahila yoli ti nyɛvili biɛhigu puuni m ba Ti suurami duma ni a labisiri li ti tɛnduma, ka ti ti tahima din nyɛ tahima niŋ la, ka a yuli nyɛ chilima. Ti Duuma Yisa Masia yuli ni duma, ka ti tamla ŋun be alizanda ni. Ti suurami ni a sɔŋmi tɛnduma, ka yuli ni zahim din nyɛ nya ti tamli ni. Ti duhi a nam ka tibigi a yuli Yisa Masia yuli zuɣu, ka yi naa tum ti ti, ka di chɛ ka yi Ti Duuma Naawuni yuli nyɛ chilima ka nyɛ paɣibu taali taali.